Insemmilkom jiena Karl Xkemmi nilqakom għal poddata oħra ta' antenni suspettużi, poddati mal-awturi ta' żmienna miġjub lilkom minn Ben Malta. L-awtur tal-lum huwa mhux biss prolifiku minn kejja li għadu żgħir, imma wkoll għandu l-ħila jaqbes minn ġeneru l għal ieħor u bekk jolqot firxa varjata ta' arreja, mit-tfal għall-istudenti tal-Malti għall-adoloxxenti u l-adulti. Huwa espert tal-letteratura Maltija u apparti li jikteb dwarha, jgħallimha fil-Junior College fejn huwa Senior Lecturer. David Aloisio, grazzi talli aċċettajt l-istedina biex tkun magħna. Grazzi Karl, nsellimlek. Tant ieħor David, fejn tinsab bħalissa?
Il-Junior College hija taf l-uffiċċju. Għadni kif l-estate tutorial u ġejt niltaqa' miegħek.
Grazzi tal-li għamilt il-ħin, emmek ġifiri fej tilqa l-istudenti fejn immaġina tiddiskuti maħħom il- jew ma nafx ikollokx tutorials maħħom jew jiġu jaraw mm-hmm. bil-mistoqsijiet tagħhom. Fejn inti tallem, tallem il-Malti, l-letteratura u l-lingwa, le? Iva, ma l-kollegi ħbib tiegħi u għadin tim żgħir bħalissa full-timers bija nġu seba' tim żgħir naħseb ħafna minnhom tafhom inti qegħdin kuntenti naħdmu naħdmu nixbdu ħabel wieħed. Karl, aħna ħana nitkellem għalija ma nitkellimx fisem ħadd ieħor. Jiena nara bħala missjoni xi drabi li mhux dejjem hija sabiħa li titkellem hekk fuq il-Malti, imma xi drabi Kemm ili ngħallem il-Malti, kemm ili ngħallem il-Malti, issili iktar minn 25 sena, kemm il-darba ħassejtha din. F'liema sens missjoni, għamilt perjodu ngħallem anke fi skola fejn il-lingwa kienet l-Ingliż, il-lingwa primarja, ġifieri kelli studenti verament kienu jbatu. fis-suġġett. Imma anke llum il-ġurnata, le, minkejja li għatul il-Junior College u nkunu f'postijiet fejn nistennew li l-istudenti jitkellmu, jaqraw m'għandhomx problema fil-Malti, problemi xorta jkun hemm. Problemi ta' kull tip fejn tidħol il-lingwa u l-letteratura. U kont, kont, ġifiri, dan suġġett li kont ċertament sa nġi li iktar tard imma laqaf taħt il-bib, eh, rrit ninsaqsik fil-verita, eh, l-axħar ċifri li għadhom kif ħarġu, qed nirrekordjaw fl-axħar ta' jannar, eh, għadhom kif ħarġu ta' Iktar madwar kwart ta' tfal Maltin taħt l-għaxar snin illi l-Ingliż huwa l-lingwa prinċipali tagħhom. Xi tfisser din għalik? L-ewwel nett, Karl, jiena ma kont sorpriż xejn. Jien, pereżempju, għandi tifla ta' sitt snin, u ġifieri dan narah u nisimgħu kuljum. Ok, ġi m'għandix bżonn statistika biex tgħidli dan, għax jekk tkun qed tosserva x'qed jiġri madwarek, faċli tinduna, m'aħniex aħna biss li qed jiġrilna hekk bħala pajjiż u bħala lingwa żgħira. Li jiddispjaċini li jkun hawn min eh, jinjora l-problema, Tajjeb jew inkella saħansitra jgħid li m'għandna ebda forma ta' problema, jien m'iniex dak it-tip, ehm, nipprova nkun realistiku kemm jista' jkun. Eħe, li l-Ingliż jiddomina, jiddomina b'saħħa, u din mhix kwistjoni għax ex kolonja llum il-ġurnata, le hemm pajjiżi li ma kinux kolonji Ingliżi u xorta waħda l-Ingliż dieħel, dieħel jisu romblu kbir fuq il-lingwi żgħar. Sta għalina, sta għalina li nagħmlu xi ħaġa. Jiena għall-inqas personalment nħossni responsabbli dejjem irrid nara li l-biċċa żgħira tiegħi nagħmilha. Qed tifhem imma imma iva, iż-żgħar iż-żgħar tilgħin ġenerazzjoni fejn l-Ingliż huwa prattikament l-ewwel lingwa. Jiena u inti l-ġenerazzjoni tagħna nistgħu ngħidu, nitkellem għalija li l-ewwel lingwa kienet il-Malti u t-tieni kienet saħansitra t-Taljan. U t-tielet lingwa kienet l-Ingliż fil-każ tiegħi. Tajt li t-Taljan, kulħadd jaf ehm, minn fejn konna nġibuh it-Taljan. Faċli, le? U dik dik għandha tkun, nitalmu naqam il-passat, għandha tkun ċavetta anka l-futur għalina. Jiena nisħaq li l-għadd Taljan ġibnieh mit-television, mill-mezzi tax-xandir, ejja ngħidu llum dawk imxew għal mezzi oħrajn tal-internet, le? nitgħallmu minnha dik l-esperjenza u ngħafsu ftit ngħafsu ftit fuq il-preżenza tal-Malti online. Tajjeb, ġifieri jekk it-tifla tiegħi għal argument trid tara cartoons, trid tara karattri li tħobbi online, għandha ssibhom ukoll bil-Malti. Ġifieri għandu jkun hemm doppjaġġ, għandu għandu jkun hemm traduzzjoni tajjeb ta' dan il-materjal kollu online. Min ħajħallas għalih? il-gvern tajjeb illi jrid joħsib il-lingwa tal-pajjiż. Ma David, minnar ma neħi, minnar ma neħi mill-mertu tal li għandu jisir xi ħaġa għaliex għaliex qed isir veru ftit u xejn, e, kif sa tikkompeti ma dan il-pluralizmu li fil-tal-ġenerazzjoni tagħna qatt ma kellna meta konna tfal, jiġri kellek il-kartuns tarom biss bit-Taljan u tara ftit fuq il-Malti u kienu bl-Ingliż. E, kellek ġifiri monopolju fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni li l-lum maċ għanna, li ġifiri jekk inti għandek tifel jew tifla li dan ħajfittex li jrid fil-moment li għandu aċċess liberu, eh, sa' kem mux għet nitkelmu fl-ewel, forsi fl-ewel snin, ħajfittxu li jridu, ħajfittxu diski li ma lingwi jridu, kif nistaw għat nikkompetu bil-Malti ma' prodotti li qed jaslu fl-oriġinal bil-lingwi li, li joħorġu fihom. Iva, Speċjalment għandek- bl-Ingliż għandek li raġun, tiddomina. għax hemm- Għax hemm l-oriġinal, eħe, u tmur l-oriġinal. Imma ħan wixbrak bħala missier issa, jiġu mumenti, mumenti id-dar. Tajjeb, fejn it-tifla tkun għadha bit-tablet ngħidilha issa rridek tara bil-Malti u mmur nażlilha jien. Tajjeb, nikteb għatfall bil-Malti, nikteb għatfall bil-Malti, u li jitla, jitla ftit, kemm ħaddum tarom, jitla mhux daqshekk attrajenti għaliha, meta kieku ikun hemm il-karatteri li tħobb hi, imma meqlubin għall-Malti ngħidilha issa għandek 15-il minuta tara dawn. Qed tifhem? Hmm. Naf li qed nimponi, ma bħala missier forsi qed nipprova nigwida biex it-tifla tiegħi tkun bilingwi, qed tifhem? Imma l-fatt li m'għandix materjal, m'għandix materjal tajt li m'hemm xi ħaġa m'hemmx fond sul fenek, iva hemm fond sul fenek u għandi rispett kbir lejn minn ħoloq dawn il-karatri, ma hemm ftit, hemm ftit u xi drabi mhux daqshekk attrajenti meta tqabbilhom mal-materjal li hemm.
li qed tiftaħ li għajnej għalija David li jiena qatt ma ħsib dwarha u qed naħseb dwarha issa intu tkellimni inti li jiena li ngħix barra għax jiena ngħix Nairobi l-Kenja u għandi tifel ta' sentej kważi nħossni fl-istess sitwazzjoni tiegħek li inti tgħix f'Malta. Ħlief li t-tifel m'għandux exposure Għalkemm anka dik qed tonqos issa milli qed naraw skont iċ-ċensiment, għandek kwart ta' tfal ma jitkellmux bil-Malti. Ġifieri jista' diġà kienet realtà u qed issir ikbar ta' tfal li qabel konna ngħidulhom tal-Pepe, issa m'għadux il-każ li qed nitkellmu fuq tal-Pepe, qed nitkellmu fuq numru jikber dejjem iżjed ta' tfal li jitkellmu biss bl-Ingliż. U tista' tkun il-punt li rid nagħmel li tista' tkun esposta lija biss anka bħala Malti f'Malta. U inta tiġibni mhm. fija li r-riżorsi li għandek int huma kważi mhux daqstant ħafna iktar minn tiegħi li ok, Malta niġi Malta nixtri kotba bil-Malti imma l-bqija kan fittex kartuns jew riżorsi għat-tifel. Daw kollha kollha ċertament affarijiet li Ma nafx x'taħseb inti huma ċertament nuqqas ta' viżjoni tan-nies li jiddeċiedu l-politika, l-politika kulturali, li jpoġġu l-budget sa' riżorsi li jinħtieġ. Pajjiż b'lingwa żgħira bħal tagħna, fis-sens li m'hemmx fejn iddur, eh, m'għandekx l-interessi kummerċjali ta' xi ħadd li ħaj li jaħdem bl-Ingliż.
U jiddispjaċini li xi kultant irridu nistennew da bħal meta jkollok xi torri ħdejn il-baħar. L-ewwel tistenni jitfarrak u jaqab l-elementi, mbagħad tajt ħan nirrestawrah. Qed tifhem meta hmm. jkun fi stat hmm. ġifieri tal-biki. Imma nixtieqx li jiġri hekk fil-Malti, qed tifhem? Imma imma ah, isa marda Maltija dinu li nirrestawraw dak li nkunu isa marda Maltija li nippruvaw mbagħad nirrestawraw dak li nkunu qridna aħna stess.
Aha, eżatt, eżatt. U inti bħala bħala la qed nitkellmu fuq hekk bħala koordinatur tal-Malti fil-Junior College, ġifieri li rrid insaqsik għax ħafna ħafna letturi, ħafna lima, ħafna nies li jaħdmu fil-Malti ma' l-adolescenti jgħidulek kemm il-livelli sejrin 'l isfel. U inti f'ċertu sens kont qed tgħidha wkoll minħabba mhux biss l-istudenti tiegħek ma qed nitkellmu fuq il-Malti fil-bqija tal-pajjiż sewwa bħala lingwa. Imma dan in-nuqqas ta' ħila fil-Malti tirrifletti wkoll bħala nuqqas akkademiku iktar usa' fi kliem ieħor minn fejn ġej jien il-mistoqsija tiegħi hija hemm min jgħidlek, hemm min jista' jargumenta, il-Malti x'nambuh? Jien l-aqwa li t-tifel tiegħi jista' jistudja Oxford u mbagħad forsi jġib PhD mill-Amerika u good luck to him. Ejja ngħidu li jinteressani hu dak it-tip ta' student jispiċċa wkoll inaqqas fil-performance akademika tiegħu anka f'affarijiet oħra jew fil-Malti biss qed isofri. X'inhi x'inhi l x'inhu ma Skont diversi studji Karl il-fatt li tkun bilingwu tajjeb jew iktar minn żew ikollok eh, il-kapaċità li tħaddem aktar tajjeb minn lingwa waħda. Xjentifikament dan tajjeb, it's proven jiġifieri, illi anke psikoloġikament, anke l-mod konjittiv kif inti tipproċessa tajjeb l-informazzjoni u kif tesprimi ruħek eventwalment, dejjem għandek vantaġġ iktar ma taf lingwi, jiġifieri qed tillimita ħafna ruħek b'lingwa waħda. Sfortunatament qed niġu qisna qisna monochrome, black and white, le kulħadd l-istess, kulħadd jaħsibha l-istess, kulħadd jesprimi ruħu l-istess għax eventwalment resqin lejn lejn il-monolingwiżmu. prattikament. Ġifieri hija ħasra għandna għandna għandna dil dil dar regal sabiħ, ejja ngħidu mod sempliċi, dar regal sabiħ li aħna bilingwi jew jew aktar, aktar minn bilingwi, maħniex nibżgħu għalija u kif qed tissuġġerixxi inti bil-mistoqsija tiegħek iva hemm dawn il-vantaġġi. U mhux se noqgħod nipprova nkun patriottiku għalkemm xi drabi m'hemm xejn ħażin, imma il-fatt li għandek il-lingwa nazzjonali ta' pajjiżek tagħmlek ukoll tagħmlek aktar kburi bl-identità tiegħek, li inti m'intix bħall-oħrajn iżda inti differenti u kburi bid-diversità li qed toffri, li aħna ngħidu l-Unjoni Ewropea pereżempju suppost tiċċelebra d-diversità. Issa jekk qed nersqu lejn lejn il-lingwi l-kbar biss, u kulħadd ħa jitkellem bihom, qed immorru fid-direzzjoni opposta ta' dak li qegħdin ngħidu. Ġifieri eh, ċertament nemmen li hemm vantaġġi kbar li ma' żmien jistgħu jintilfu jekk ma noqgħodux attenti.
Vantaġġ sabiħ poetiku mens li eh, semmili fl-aħħar poddata li għamilt ma ta' qablek ġifieri ma' John Aquilina l-poeta, għalli meta aħna konna nieħdu l-Malti mit-televiżjoni li kien dak l-ewwel l-ewwel ehm, l-ewwel tarġa fil-lingwa Taljana, imma il-ġenerazzjoni tagħna kellha pajjiż ieħor, post ieħor, x'imkien ieħor fid-dinja fejn tista' tħossok familjari. E, meta l-Ingliż ma jtikx dik għax l-Ingliż issa tant huwa kull imkien, billi titkellem u tħarbex bl-Ingliż, għax laqas maħna l-iktar profiċenti u l-Ingliż, maħniex qed ngħidu artikolati fl-Ingliż, sewa nħawdu xi ħaġa. Mm-hmm. E, mhux ħajamlek iktar familjari f'Londra, f'nofs Londra le jew mm. jew jew l-Amerika għax huma kompletament realtajiet differenti. Ah. Anyway, il-puntu li tlifna post ieħor fejn stajna l-Italja u f'ċerta rokna tad-dinja fejn stajt tħossok iżjed Però x'għandu jsir David, ġifieri inti x'kiku kiku kellek tagħti tlieta erba' punti urġenti li l-Ministru tal-Kultura jew tal-Lingwa Nazzjonali għandu jieħu. X'tajdilhom li għandhom jagħmlu? Jiena nibda, mill-eruq nibda, diġa semmejt l skont din l-istatistika, it-tfal, mit-tfal, jekk irridu nibżgħu għal-futur, mit-tfal irridu nibdew. Ġifieri inutli noqgħod nagħti jiena sussidju lill-gazzetti ma nafx kemm il-elf ewro biex itejbu l-Malti jekk gazzetti ftit nies qed jużawhom u qed jaqrawhom. Tajjeb nindirizzaw, we channel, nindirizzaw ir-riżorsi tagħna fejn għandna nindirizzawhom. Nerġa' ngħidha u mhux se nieqaf ngħidha, jekk ikollna iktar preżenza diġitali tal-Malti online u anke fejn jidħlu l-affarijiet li jagħtu gost lit-tfal, ma tridx tassoċjah mat-tagħlim tal-iskola l-Malti tajjeb għax inkella tissogra li jkun hawn min jobogħdu. Jekk ikollna speċifikament cartoons, shows. Jiena iva, minn minn problema ta' xejn, ngħid li jkun hemm eh, anka materjal li jħobbu l-tfal tagħna imma meqlub għal Malti. Kif meta konna żgħar jiena u inti kellna materjal li nħobbu meqlub kollu għat-Taljan. Għax dak konna naraw.
Ma ġulura għal punta qabel li r-rizorsi li kella l-Italja u li anki issa mill-li nismax minn għawek ma naqbaċ il-televizjoni italjana, pero jider li anka mek il-livelli sejrin l-isfel, pero dak li kien il-rizorsi li kienem aħna għatmu sen il-ħuwa. Eh, bħalma ma nix il-rizorsi ta' l-Ingilterra biex poġi fil-BBC, per eżempju, le? Eh, Imma għaliex Karl tipo r-riżorsi konna narawhom jisparpaljaw l hemm u l hawn, mm. tajtek eżempju le, ġifieri riżorsi li tqabbad xi ħadd li joqgħod jeqleb tajjeb għal Malti pereżempju jkollok pagi indirizzati lejn dan iċ-ċentru, jena ngħidulu ċ-ċentru tal-Malti ħa, li jaqbad dil-ħaġa u jiffoka fuqha, għaliex le hemm budget, hemm budget allokat u hemm eluf kbar allokati kieku, le? Ehm, iċ-Ċentru tal-Lingwa Maltija, pereżempju, diġà hemm budget allokat għalih, jista' jaqbad biċċa minn dan il-budget u jiffoka hmm. fuq hekk.
X'iktar għandu jsir?
X'inhu? X'iktar għandu jsir? Kieku kellek ta' tiġix proposti oħra eh, li għandu jsir.
Speċifiċi kemm jista' jkun. Eħe, speċifiċi kemm jista' jkun. L-iskejjel, per eżempju, għandna ninaqdu flimkien min jgħallem il-Malti tajjeb nibdew mill-Università, Dipartiment tal-Malti, Dipartiment il-Fakultà tal-Edukazzjoni, Università, ninaqdu flimkien forza waħda biex naraw ukoll kif se nippreżentaw is-suġġett b'mod illi ma jkollniex nies li jqogħdu jgergru għax naqraw poeżiji ta' dwejja għax qed timponu fuqna, irridu nagħtu ħajja ġdida Tajjeb, billi ninaqdu flimkien, niddiskutu modi ġodda kif għandna naslu. Qed tifhem? U nafu li. U din għax mhux issir, din ma teħtieġ xi politika ġdida, dik kull ma trid li xi ħadd laqgħakom biex tibdew tiddiskutuhom. Ifimni Karl, imma xi drabi ikollna mhux ngħid għal tal-Malti ta' xi tista' tgħid għal ħafna oqsma, qisu kulħadd fil-bozza fid-dinja ċkejkna tiegħu. Hmm. U fil-comfort zone tiegħu, qed tifhem li xi drabi ma nixbdux dejjem dejjem fl-opinjoni tiegħi l-istess ħabel jew nkunu li jew sempliċiment nuqqas ta' komunikazzjoni ġi li tkun biżna. Hmm. Jiena nemmen li għandna nitfaw dal-messaġġ pożittiv sabiħ qed isiru ta' affarijiet ma jmurx niftiem ħażin qed isiru ħafna affarijiet u minn hawn insellem l-allima kollha ġifieri fis-sekondarja speċjalment li jagħmlu sagrifiċċji kbar. Tajjeb imma pereżempju għalliema fil-primarja, għalliema fil-primarja taf inti ma jkunux speċjalizzati fil-Malti, ħafna minnhom, mhux hekk? Hmm. U xi drabi hemmhekk nerġgħu mmorru lejn l-eruq fejn hemm it-tfal, xi drabi hemmhekk eħe, ikun hemm bżonn ta' iktar gwida lill-għalliema tal-primarja, iktar għajnuna, qed tifhem? Ehm, Għax, eħe, ikun hemm min ikollu problema u stess bħala għallim fil-Malti. Ġifieri, biex nimxu ftit anka għal fuq, eh, speċjalment fuq il-kitba tiegħek, għax dik l-iktar ħaġa li tinteressana hawnhekk ukoll. Però eh, l-istudenti li tgħallem inti, għaliex qed jażluh il-Malti? Mingħajr ma ndurlek ħafna mal-lewża ngħidlek illi ħafna minnhom interessati li jidħlu fil-kors tal-liġi u bħala rekwiżit il-Malti fil-livell avvanzat u l-Ingliż fil-livell avvanzat biex tidħol kors tal-liġi ssir avukat, nutar. Ġifieri l-biċċa l-kbira meta niċċekkjaw fil-klassijiet dik l-ikbar motivazzjoni tkun. Imbagħad ikollok min ħa jaqbad xi direzzjoni lejn traduzzjoni, lejn interpretar, lejn tagħlim tal-Malti, ikun hemm min jagħżlu għax iħobb il-letteratura, għax iħobb il-lingwistika, qed tifhem? Imma eħe, l-iktar li jagħżluh għal din ir-raġuni pjuttost utilitarja tal-liġi, qiegħed insemmilek.
Ironikament, għax dal-għodu kont ma konċert għadix eh, għadux prerequisit li għal-liġi kollok il-Malti, ġifiri, inta tissejħel utilitarja, pero tista tafu kol titneħħa di, eh, eh, bħal maġġili tneħħit xi snin qabel anka għal-espedjenza politika. Jiġifieri ehm, kważi kważi aħjar aħjar ma nafx, ma nafx, u aħjar li kollok prerequisit bħal dak li ġiblek ma nafx kemm student biex jistudja l-Malti anka jekk forsi ma jinteressomx. Imma milli m'għandekx, milli m'għandek xejjex, kieku ma nafx ma nafx kemm jifdal jibqgħu jiġu studenti, kemm student ħaj jistudja. Xejn retorika, Karlo, di jiġifieri. Eh, eh, oh, mhux hekk. aħjar. Ehm, u fl-aħħar mill-aħħar jien xi drabi ngħidilhom, ngħidilhom jekk ma tkunux intom li qed tistudjaw fil-livell avvanzat, min se jistudjah, min se jagħti kasu, min se joqgħod attent kif jiktbu, min se jaqra letteratura. Xi drabi Karl ngħidilhom sfortunatament li jekk qed naqraw romanz għall-argument bħalissa naqraw ħelsin, sfortunatament dan ikun l-aħħar romanz li jkunu qraw ħajjithom daw. Għax ħafna nies kif nafu f'Malta ma jaqrawx ehm, u r-romanz li jkunu qraw l-aħħar ikun dak li jagħmlu l-aħħar l-iskola. Ehm,
ara kemmi drammatika u importanti l-impressjoni li tagħti l-edukazzjoni f'dawk is-snin li jekk taf li dan ħajkun l-aħħar romanz tal-Malti, kemm importanti li jkun wieħed kurrenti li mhux wieħed li nkiteb 300 eh, senilu. Ekku, u s-sillabi, s-sillabi allura jieħdu din il-dimensjoni vera importanti. Per eżempju, jekk inti teskludi jien naf xi poeta, jien naf teskludi l-Carmen u Vassallo, per eżempju, dawn garanzija li tul ħajjithom kollha qatt se jkunu semgħu minu li qatt eżista ġifieri Carmen u Vassallo, affarijiet li ġraw. Din hija parti mid-diskors dwar il-kanonu letterarju li hemm min jidħol, min joħroġ u min jitwarrab. Ġifieri, u jekk ikun hemm xi raġuni speċifika għal fejn jitwarrab, min jiġi mbuttat, qed tifhem. Fortunatament reġa' ddaħħal pjuttost element qawwi diversi poeżiji ta' Dun Karm. Għax jien, pereżempju, ma nemminx illi għax għandna l-kittieba ta' bħalissa niffukaw fuqhom biss, il-kittieba ta' bħalissa għandhom pedament, bnew fuq xi ħaġa, mhux mhux ġo vaku, mhux fl-ajru qegħdin, le bnew fuq ta' qabilhom, jiġifieri tajjeb li nagħtu wkoll stampa pjuttost sħiħa tal-letteratura Maltija lill-istudenti tagħna, allura xi ħadd validissimo bħal Dun Karm tajjeb li jkun preżenti. U fil-fatt huwa preżenti eh, fil-sillabu l-ġdid tas-sekondarja. Inti eh, semmejt il-kanonu letterarju, għet nieħu gost għax dik kienet mistoqsi oħra li kienet f'moħħi, eh, dik huwa hija teżi ta' riċerka tiegħek għad-dottorat, le, ġifieri il-kanonu letterarju Malti. X'tista' tgħidilna Kieku kellek it-tieni tlieta erba' punti prinċipali li ħarġu mir-riċerka tiegħek. Eh, eh, x'inhu ma da? U kif ma inti semmejt inti stess, x'inhu ma l-kriterji ta' dak li jitqies bħala kanoniku u dak li mhuwi, x'inhu ma l-kriterji politiċi, ma nafx ekonomiċi li jitqiesu eh, sabiex wieħed ikun fil-kanonu jew le. Eħe, l-ewwel nett tista' tgħid li dan huwa diskors pjuttost riċenti u ġdid fejn tidħol ix-xena letterarja Maltija. Meta nitkellmu fuq Western Canon, pereżempju, ta' Harold Bloom, kien qed jitkellem fuq letteratura eh, internazzjonali le u jsemmi l-kittieba Ingliżi, Amerikani, eċetera, eċetera. Ġifieri dan li napplikaw għal din id-daqsxejn tal-gżira u din id-daqsxejn tal-letteratura hija pjuttost xi ħaġa innovattiva u forsi forsi kbira għal xi ħaġa daqshekk żgħira, imma eħe għandna għandna storja m'għandniex storja twila ovvjament daqs il-letteratura Taljana jew letteratura Ingliża, imma iva, x'inhu l-kanon? L-ewwel il-kelma kanon hu tfisser din il-lista uffiċjali u mhux, fis-sens li tista' tkun fl-inkonxju tagħna Le, hmm. din il-lista. X'inhu meqjus bħala fil-letteratura jew x'mhuwiex, le, ġifieri x'inhu huwa l-ktieb li jaqa' taħt eh, anka kif nikkategorizzaw fil-libreriji fl-aħħar mill-aħħar u fl-stationaries u fil-ħwina tal-kod. Hmm. U Karl tinnota li matul is-snin, għax mhux ta' ngħid sekli u da ma ħnix ħafna lura aħna, Matul is-snin, matul is-snin tinnota kemm kien hawn mumenti fejn kien hemm min min twarrab, tajjeb, min twarrab, bħal Ġwann Mamo pereżempju fi żmien Professur Aquilina li ma kienx iqisu ta' kwalità, imma jista' jkun hemm raġunijiet politiċi, ovvjament, tajjeb, għax kien hemm min min kien favur l-Ingliżi u min kien kontra l-Ingliżi, allura jidħlu raġunijiet purament politiċi. Imbagħad ovvjament eventwalment xi ħadd bħal Ġwann Mamo l-Akkademja bdiet tinduna bil-validità tiegħu, bdiet tikteb dwaru, tagħmel konferenzi dwaru, eċetera, eċetera. Ma dik għax l-Akkademja iżjed ċellugija jew eh, saret iżjed eh, ġdara?
Naħseb it-tnej, Karlu, naħseb it-tnej jista' jkun, jista' jkun li xorta waħda jkun hemm allura raġunijiet finijiet politiċi min-naħa l-oħra.
Naħseb ma tistax toħroġ minna, le? Le, għax xorta jibqa l-element politiku fis-sens illi mbagħad għandek għandek dawk li jistejħu antikanonisti. Antikanonisti huma dawk illi jixtiequ jibatu xejjer il-kanon u min jemmen fih. Jgħidulek le, anzi, aħjar ma jeżistix kanonu, aħjar nibagħtuh jixxejjer lil Dun Karm u n-nies ta' qabel għax issa hawn aħna u tipo m'għandniex bżonn, m'għandniex bżonn passat, tipo għall-preżent li jgħodd u dak li qed jinkiteb issa jgħodd. Allura hawn jiena u jien aqwa minn kulħadd. Ġieli taqra din it-tendenza, tajjeb, speċjalment f'kittieba li ma jkollhomx awareness, kuxjenza ta' ta' ta' dawk li kitbu qabilhom pereżempju. Dawk huma ejja ngħidulhom hekk l-antikanonisti, tajjeb? U l-kanonisti huma dawk li ħafna drabi dawk li jisu fuq naħa konservattiva, dawk li jippruvaw jippreservaw eh, fil-kastana ir-romantiċi pereżempju, tajjeb? Hmm. Issa jiena fit-teżi prattikament ma skoprejtx, ma skoprejtx l-Amerika, ta' ġifieri ma pratikament qed ngħid ejja nkunu bilanċati, ejja nkunu bilanċati billi f'dan il-miżin tagħna ikonna doża ta' ta' tradizzjoni tajjeb u doża ta' ta' ta' kittiba kontemporani qed tifhem u hekk idealment għandha tkun pereżempju ġabra ta' kitbiet jew poeżiji li tkun fidej l-istudenti fl-opinjoni tiegħi. Ok, forsi mhux kulħadd jaqbel miegħi, imma l-opinjoni tiegħi hija li nagħtuhom ftit toma eh, ta' żminijiet u tal-kittieba eh, ta' matul ta' matul ta' matul l-istorja xkejkna Maltija. Imma ehm, l-kwistjoni, eh, l-kwistjoni li tiġi lura għal għandek hija lil min ħatħalli barra, dejjem ħatqum dil-mistoqsija, ġifieri mhux mhux biss għalik. Iva, iva, u jinteressani mir-riċerka tiegħek, mir-riċerka tiegħek, x'awturi oħrajn li nafu dwarhom bħal Ġwan Mamo pereżempju, li illum jew li ma nafux dwarhom li tħallew barra u tħoss li għandhom kellhom ikunu parti mill-kanonu jew għandhom ikunu parti minn eh, dawn il-kotba ġodda. Ifimni, ma rridx inkun bħala bniedem wieħed, għax di mhux bniedem wieħed jiddeċiedi minnu fil-kanonu u mhux, le hemm diversi fatturi, hemm diversi fatturi u mhux xi ħadd wieħed ħaj jiddeċiedi. Imma, eħe, matul, per eżempju, per eżempju, is-sillabu ta' qabel semmejtu, Karmenu Vassallo, għal xi raġuni ntesa. Tajjeb fis-sillabu fis-sillabu tas-sekondarja, per eżempju, kien hemm ktieb nista' nsemmiwlek ġabra bejn ħaltejn illi insiet il-Karmenu Vassallo barra, per eżempju. fl-opinjoni tiegħi dak kien kien żball. Tajjeb li mbagħad jiġu l-istudenti l-ewwel sena università għax għamilt perjodu kont nagħlem ftit. U nsemmilhom Karmenu Vassallo għax qatt semgħu bih. Dik kienet xokkanti għalija. Issa, eh, illum il-ġurnata. Fil-poddata li għaddiet, per eżempju, semmejna l-Karmel Attart. ħafna nis qas jafu minnu Karmel Attart. Proset, proset, eh, fil-fatt tkellimt fuqu sew fit-teżi u Carmel Attar teħe ħafna nies ma jafux minnu. Eħe, eh, forsi ħabba xi stigma fuq is-saħħa mentali, eh, sfortunatament assoċjata miegħu jista' jkun, jista' jkun. Qabel, per eżempju, il-kittiba nisa, il-kittiba nisa għal diversi raġunijiet soċjali, Le, il-kittieba nisa dejjem kienu imwarrbin u anzi jekk kien hemm xi ħadd jipprova jazzarda jinteressa ruħu jippruvaw iwarrbuh. Tajjeb. Imma kien hemm kien hemm għażla konxja li min kien jgħid jippreżenta xi ġabra letterarja, pereżempju, bħal Aquilina, ħa nsemmu wieħed mill nistgħu ngħidulu kanonizzatur. Kanonizzatur, tajjeb ġi dak li jikkanonizza. Le bdew jinkludu l-Mary Mejla, pereżempju, ehm, u eventwalment imbagħad kien hemm nisa oħrajn imma kulħadd jaf għaliex kulħadd jaf għaliex ehm, mhix xi ħaġa ta' Malta din, mhix xi ħaġa ta' Malta biss li n-nisa ma tantx kienu kienu kienu mbuttati. Tajjeb, mm. illum illum naraw naraw il-maqlub. Tajjeb, illi ħafna drabi qed ikollna eh, kittiba nisa illi jissemmew u li jagħmlu suċċess ukoll. Ehm, eħe, ġifiri, hemm daw it-tendenzi, għaw daw it-tendenzi wkoll skont l-epoka, skont l-epoka li tkun fija l-kanon jiġu influenzat ukoll mit-tendenzi mit-tendenzi tal-epoka.
U li kiku kellek tagħti snapshot tat-tendenzi tal-lum fl-2024, kiku kellek tiddeskrivi f'sentenza jew tnej fejn tinsab il-letteratura Maltija ma' xi ħadd miċ-Ċina. Kif kif tippreżentahielu? Eh, mhijiex mhijiex faċli, Karlu, mhijiex faċli din. Mhijiex faċli. Eħe, biex inkun pożittiv, biex inkun pożittiv, naħseb iva huma prolifiċi il-kittieba, jiktbu. Issa, meta tkun fih il-moviment diffiċli tiddeskrivi x'inhu, qed tifhem, ġifieri diffiċli biex aħna x'inhi t-tendenza, x'aħna x'nissejħu laqas qbilna fuq x'inhu l-perjodu letterarju li qegħdin fih. Tajjeb, hmm. jekk hux jinnaf postmodernista, jekk hux kontemporanju, jekk hux kosmopolitan, jekk ġaqas nafu eżatt. Qed tifhem? Ġifieri, għalhekk diffiċli twieġeb għax qisek trid toħroġ minnu l-perjodu u tħares lura biex tinduna x'kien. Qed tifhem? Ejja ngħidu illi kien hemm mument fejn kien hemm dawn qishom ċaċet, tajjeb? Għandek ir-romantiċiżmu, mbagħad is-soċjorealiżmu, mbagħad il-moderniżmu, u mbagħad il-kittieba ta' wara s-sittinijiet, tajjeb, postmodernisti, kontemporanji, Fl-opinjoni tiegħi, ġifieri, għal min iħobb jaqra hawn xalata. Le, u fl-opinjoni tiegħi hawn kwalità letterarja wkoll. Ejja Imma ngħidu fejn illi- insabu? Eh, Ma ma nafx eżattament x- xed ti- timplika bil-mistoqsija fejn insabu, f- f'liema sens. Ġifieri- Karl? ġifieri jekk- Jekk ħad iddeskri, nifhem il- il-punt tiegħek li huwa diffiċli tgħid test eh, meta qiegħed fil-mewġa biex tara kemm hi għolja l-mewġa jew x'tip ta' mewġa hi. Dik nifhimha. U naħseb eh, biex inkunu anzi ġusti, ġivri kważi kważi l-mistoqsija għani għaf nistaqsi għaliex anka biex inkun ġust lejk, inti parti minna mhux biss għax qed tgħixha imma x'tikteb, inti awtur inti stess. Eh, u nixtieq li nimxu ftit fuq il-kitbiet tiegħek għax eh, naħseb għamilna daqsxejn ta' ġustizzja miegħek li tkellimna fuq il-kitba u l-lingwa u mardna xejn fuq ix-xogħol tiegħek. Inti fi spazju ta' ftit iżjed minn 10 snin, forsi 12 sena, ħriġt 12 il-ktib. Eh, u bdejt tippubblika mill-2011, jiġifieri l-aħħar ktib tiegħek li ħareġ fl-2022 jidhirli, jekk minn żbaljat ma nħarġux iżjed. Ġifieri x'wassal għal din l-isbroff eh, f'daw l-aħħar deċenju u ftit fuqhom?
il-fat li kont qed nistudja iktar iktar iffukani. Flimma sens, eħe, naħseb jiena li kelli bidla, kelli bidla personali fix-xogħol, tajjeb meta bdejt naħdem hawn, kelli bidla fejn jidħol studju. Eh, l-istudju ġifieri ħaġa tal-għaġeb, Karl, xi drabi iktar ma jkollok affarijiet tagħmel iktar tivvinta xogħol. Il-moħħ xi drabi jaħdem hekk. U waqt li qed nistudja, ħaġa tal-għaġeb iktar kont qed nikteb ukoll. U meta waqaft mill-PhD, meta lestejtha u kelli iktar ħin, u mbagħad kont qisni ħadt ir-rankatura, għax moħħi kien għadu għaddej bir-rankatura tal-istudju u komplejt nikteb. Jiġifieri hija xi ħaġa wkoll li nnota fija isek ma tistax twaqqafha imbagħad. U jekk hmm. twaqqafha isek tagħmel xi tip ta' ħsara. Allura sar bżonn, sar bżonn li nkun attiv dak il-mod ukoll.
Interessanti. Dan l-istess mod, dan l-istess mod kif jaħdem anka ġisimna fiżiku, le ġifieri hemm min jgħidlek li mm. malli beda jagħmel eżerċizzju rrid jagħmel iżjed u mbagħad jispiċċa eh, iktar produttiv u iktar u l-istess naħseb il-kitba kitba ġib iktar. Eh, eh, kelma ġib l-oħra, le?
Darba Treverzara smajtu jgħid xi ħaġa fuq bħal met ngħidu illi eh, ma jistax jieqaf, prattikament Treverzara milux sidinni ħara ġibni kellem l-istudenti għax jgħat fis-sillabu tagħna tal-avvanzat u għalilhom pereżempju jagħmel eżerċizzju kuljum kull filgħodu jikteb, jikteb, jikteb. Għalilhom flok immur jogging jien kull filgħodu rrid nikteb anke jekk imbagħad il-karta naqbadha nagħmilha ballun u narmiha. Qed tifhem? Imma huwa eżerċizzju mentali. U xi drabi dak li jikteb imbagħad jipproduċih f'novella, pereżempju. U inti x'inhuma l-eżerċizzji tiegħek biex tikteb? L-eżerċizzji Jo, jo, ritwal. Eħe.
Tal-kidba. Jiena l-eżerċizzji tiegħi ritwal ħafna drabi bil-lejl naħseb xi ħaġa, naħseb xi idea, Issa jiena, Karl, jiena jaffaxxinani ħafna la semmejt il Treverzar, jaffaxxinani ħafna r-realiżmu maġiku, ok, ġifieri titlaq mir-realtà ma mbagħad iddaħħal elementi li mhumiex reali, li huma ngħidulhom hekk maġiċi. F'Ġganti pereżempju huwa case in point le li jitlaq mir-realtà mbagħad imur f'din id-dinja fantastika mbagħad jerġa' lura fir-realtà. U allura noqgħod il-ħolm tiegħi, litteralment il-ħolm xi drabi nħallih jaħdem fuqi b'dan il-mod u xi drabi titwieled titwieled xi xi idea, imbagħad nibda nħarbex xi ħaġa xi punti xi punti biex inżommha għax xi drabi ħsieb jaħrablek jekk ma tikteb xejn. Imbagħad innutajt fija, di dal-aħħar innutajtha, nagħmel storja qisu ta' xi ħamest elef kelma, għamilt żmien nagħmel żball u noqgħod nuriha 'l ħaddieħor meta tkun għadha wisq nejja, wisq krud, tajjeb, u ħaddieħor jgħidli x'se nagħmel biha di, din naqa' ta' storja, fhimt? Imbagħad tgħallimt maż-żmien li niżviluppha u nkabbarha. Qed tifhem? Ġifieri dak huwa qisu r-ritwal li mingħajr ma naf qed ngħaddi minnu.
Ġifri, iżek tikteb novella li jumbat tista tespandi, per eżempju, f'roman. Ikolli abbozz pratikament minn arma ninduna, ikolli abbozz ta' xaħġa kbar. Hmm, mhm, mhm. U zemmej ġganti, ġganti jevoka ftit ukoll eh, kumment, osservazzjoni pjuttost attwali, kurrenti dwar dak li qed jiġri f'Malta bil-bini u bl-isfreġju fejn ma laqas fadal siġra jew raqa' ħadra. Però huwa wkoll ktieb li ma nafx hux qed naqra sew imma għandu ħajta nostalġika għal Malta tal-passat fejn qisu innoċenti. Kif torbot ma nafx, l-ewwel net hekk hux qed naqra sew, però kif tolbot din l-innoċenza, din il-viżjoni ta', ta eh, passat anka preistoriku sabiħ jekk trid tajtek li, li forsi ma, ma tikkombaċax ma laqqas ma' realtà ta' dak iż-żmien, ma, ma dak li għaddejjin minnu llum li huwa eh, blaħsib ta' xejn, amorali kważi fil-diżastru li qed inħaffru madwarna.
Iva, l-ewwel nett Karl jien min ħadd biex ngħidlek kif għandek taqrah u jekk x'qed taqrah sew, anzi nieħu pjaċir nisma' l-interpretazzjonijiet. Iva, jien l-ewwel net laqas kont ma speċifikajt qatt li qed nitkellem fuq Malta. Alright, ġifieri dik qatt attent li anke jekk tiftħu tara għandu mappa imbinġija minn ħabiba tiegħi, għandha mappa stil tal-kotba ta' Tolkien pereżempju, le kif tiftħu. Ehm, mhijiex forma ta' Malta, mhijiex forma ta' Malta, imma eħe, ovvjament arrej Malti, arrej Malti qed jaqra ktieb miktub bil-Malti ħajossoċja kollox ma' Malta u jagħmel sew wara kollox jiena kittib Malti. Hux hekk. Jiena ħloqt storja fejn mort kontra l-idea li l-ġganti huma kreaturi malizzjużi, kattivi, slavaġ, injoranti, kif ġieli ssib fi tradizzjonijiet oħrajn. Anzi, meta laqajthom mal-bniedem, il-bniedem deher egoist ħafna, il-bniedem ried kollox għalih, ma riedx jaqsam ir-riżorsi tal-gżira ma' sidien il-gżira, sidien il-gżira kienu l-ġganti. Qed tifhem? U eh, bl-egoiżmu tiegħu spiċċa ħarbat ħarbat l-ekosistema kollha u spiċċa eret il-ġganti. Qed tifhem? Ehm, ovvjament ispirajt ruħi mit-tempji, megalitiċi, ehm, kont kreattiv, provajt ehm, per eżempju l-car trats u għamiltom mod kif kienu jilabu tfal tal-ġganti bihom billi jitfaw daw il-blalen kbar tal-ġebel fihom jisom qed jilabu bowling. Mm. Le, ġifieri użajt l-affarijiet li tatni Malta u l-istorja tagħha ma erġajt ħloqthom irrakkuntajthom mill-ġdid. Ehm, imma eventwalment in-nies meta meta they take over, meta jiddomina huma, imbagħad ma jkollhomx paċi bejnietom jibnu daw it-torrijiet bl-injam u l-injam iġibuh għax jeqirdu l-foresta kollha, xi ħaġa li kienet sagra għall-ġganti ma kinux jeqirdu siġra waħda l-ġganti, dawn jibnu t-torrijiet tal-injam u jispiċċaw biex jiġġieldu bejniethom il-bnedmin. Ġifieri hemm dan l-element ta' awtodistruzzjoni, ta' nuqqas ta' intelliġenza tal-iktar annimal intelliġenti suppost. Insomma, bej wieħed u ieħor dik kienet l-istorja u kif għedt inti iva hija ispirata mill mill-ġrajjiet kurrenti, minn dak li qegħdin ngħixu bħalissa.
U naħseb li mistoqsija tiegħi hija ma taħsibx li qed tkun daqsxej eh, forsi ftit naiv illi taħseb li kien hemm xi ġenerazzjoni aħjar jew iktar eh, blissful ha eh, milli hija tal-lum mhux m'intix qed tuża forsi wisq il-lenti ta' xi ħadd li qed jara l-ġenerazzjoni tiegħu eh, being taken over minn ġenerazzjonijiet ġodda.
Ma taqbilx miegħi Karli li kien hawn ġenerazzjonijiet illi forsi naf li ma kienu limitati mill-avvanzi xjentifiċi li ma kellhomx avvanzi fil ma kienx hemm progress industrijali, eċetera, eċetera, imma ma tasibx li kien hawn ġenerazzjonijiet li kienu iktar jgħixu qrib u f'sintonija u f'armonija man-natura. Jista' jkun, jista' jkun, però però ċert li kien hemm ukoll eh, kwistjonijiet oħrajn li li eh, ta', ta inġustizzja, ta' nuqqas ugwaljanza. Eh, li xort, ġifiri, li rrit najt jien huwa tista' toħroġ, ok, eħe, forsi kien hemm Ma nafx kienx kuxjenza ekoloġika, ġifieri meta tara speċjalment ċiviltajiet, ċivilizzazzjonijiet oħrajn u mill-ftit li naraw fil-fadal preistoriku f'Malta jidher li kien hemm hmm. dak li qed tgħid qed talludi għalih inti. Però ċertament kien hemm affarijiet oħrajn li setgħu jagħmlulek dik il-ħajja nfern xorta waħda, le? Ġifri, jekk kont skjaf, ma naħsibx li ħatejt għad ġenerazzjoni aħjar. Nista' naħrab minna Karl, taf kif billi ngħidlek jiena ħloqt ehm, speċi oħra l-ġganti li mhumiex bnedmin.
Kont naf li se tgħid li hekk, ġifieri dika għandek. Li huma li huma jirrappreżentaw dak li huwa ideali, le dak li huwa idilliku prattikament, mhux il-bniedem, il-bniedem tipo naqbel miegħek li dejjem imnawwar kienu dejjem kellu fuq dan id-dudu li jitkellem fuq Oliver Friġġieli li qed inawru minn ġewwa. Le? Naħseb, naħseb ma nafx u xed naqrak sew ma li li qed jinkwetak inti llum huwa illi fis-soċjetà tal-lum jidher li hemm tant rata ta' żvilupp jew erda eh, massiva fl-istess ħin għaliex nistgħu għax għandna teknoloġija għaliex għandna għandna minoranza ta' żviluppaturi li għandhom iżjed flus minn qabel fost l-oħrajn jekk nitkellmu fuq id-diżastru ekoloġiku u ta' kostruzzjoni le, li llum għandek rata ta' distruzzjoni li qatt ma seta' jkollok qabel għax ma kellekx il-makkinarju, ma kellekx dak it-tip ta' flus, anka l-ħasil ta' flus, ir-rata ta' ħasil ta' flus li għaddejja illi tagħmilha possibbli. U allura naħseb għandek punt hemmhekk li li eh, maħniex fl-aqwa żmien. Ekku, ekku.
Inti għandek ktieb, eh, l-aħħar ktieb li ħriġt fil-fatt huwa eh, traduzzjoni, traduzzjoni ta' ktieb eh, li bil-Malti semmejtu fejk ta' veru. Fejk ta' veru, interessanti ktieb attwali ħafna li, li naħseb jindirizza l-adolescenti le.
Iva, adolescenti u kbar ukoll. Eh, u anka l-kbar, eh, li, li kif naqraħ jien huwa manwal ta' kif tinnavika fl-era tal-fake news. Eh, era anka deskritta bħala post-truth fejn frankament laqqas nistaw inkunu ċerti li qed naqblu jew qed nevalwaw dik li l-verità. Ġifieri l-verità ssir xi ħaġa li laqas ma laqas nistgħu naqblu dwarha. Għaliex ħassejt il-bżonn li tittraduċi dan il-ktieb?
L-ewwel nett eħe, ekku, ekku, naħseb huwa topiku attwali s-suġġett, le? Pereżempju, jiena f'TikTok tara ż-żgħar u l-kbar iqallbu l-videos u xi drabi jkun hemm minnhom tal-videos li jkunu imbabsin jew maħluqin totalment. Ġieli anke minħabba xi aġenda politika jew fi gwerra, pereżempju, ġieli lanqas jindunaw li jkunu qed jaraw logħba, video game, le, li flok ikun ikun fil-materjal, ġifieri eħe, rridu noqogħdu ferm attenti u ritratti manipulati u informazzjoni, le informazzjoni eh, li li ġili anka żgħar isibu fuq l-internet u xi drabi għax tkun miktuba jaħsbu li hija bil-fors Vanġelu. Hemm biex inkun Biex inwieġbek, propjament Karl, ħa nkun sinċier miegħek, il-pubblikatur resaq fuqi u qalli biex nagħmel traduzzjoni. Ġifieri ma kienx hemm mument fejn jien ħassejt li rrid naqbad das-suġġett. U għall-bidu nqer miegħek għadt jista' jkun xi naqa' boring das-suġġett imma mbagħad biex nagħmel naqa' reklam imma verità qed ngħid il-ktieb tant kemm inkitbu u min għamel illustrazzjonijiet għamilhom b'mod attrajenti illi jiena u l-pubblikatur jista' jgħidlek dan verament ħadt gost naqrah u neqilbu għall-Malti. Jiġifieri irnexxielhom irnexxielhom jippreżentaw suġġett li huwa daqsxejn riġidu, forsi naqa' akkademiku, irnexxielhom jippreżentawh u jagħmluh suġġett interessantissimu. Ħasra li ma nistgħux nuru naqa' stampi tiegħu, insomma, dak li jkun jista' jfittxu online, imma anke minn pinġieh verament għamel biċċa xogħol sabiħa ħafna. Assolutament, u m'għandu jkun hemm l-ebda apoloġija li qed nagħmlu riklam għal dan il-ktieb għax huwa ktieb. Eh, eh, u kif għedna eh, l-iskop li tagħmlu attrajenti għax l-adolescenti jkollhom bżonn, jkollhom bżonn xi ħaġa li tixbidhom, Din hija xi ħaġa oħra għal min jikteb illum u speċjalment jekk qed tikteb għal adolexxenti imma anke għal kbar. Sfortunatament, Karl, din il-kbar ukoll, le, anzi anke aħna nkunu vittma tagħha. Meta jkollok il-mobile fuq naħa u ktieb fuq oħra ħafna drabi dak li jkun jaqbad il-mobile għax huwa aktar attrajenti. Li din hija wkoll kriżi, kriżi tal-ktieb. bħalissa. Eh, qabel qabel kif nafu aħna eh, ma kienx hemm ħafna kompetizzjoni għal ktieb, pereżempju fi żmien meta r-romanz kien jinqara ferm kien tant popolari li dak li jkun kien jagħmel binge reading prattikament tar-romanzi illum il-ġurnata anke dik qed tbati ju. Anke dik, ġi mhux qed nitkellem fuq il-Malti, issa nitkellem fuq il-qari. Mhm.
Però biex niġu lura għas-suġġett ta' dan il-ktieb, il-fake news. X'inhuma l-implikazzjonijiet issa bħala awtur? Inti ok, intlabt mill-pubblikatur biex titraduċih, però inti wkoll awtur u ħassib u espert tal-lingwa. E, x'inhuma l-implikazzjonijiet għad-demokrazija tagħna jekk laqqas nistgħu naqblu dwar jew ma tfadlilna l-kapaċità li nifmu x'inhi l-verità?
Iva, Karl, din hija mistoqsija li tqabbadni l-bart, ma xina kolli ikolli żar, żar nsejħilhom żgħażagħ żar qudiemi, aħna jkollna żgħażagħ ta' 16-17 li l-lum il-ġurnata jivvutaw ukoll. Fortunatament, nagħllem il-poeżiji politiċi ta' Oliver Friggieri, allura jkollna ħafna momenti fejn nitkellmu fuq il-politika, anke l-politika partiġġana. Ġifieri Oliver Friggieri minkejja li m'għadux magħna għadu qed jagħmel il-ġid Tajjeb, u jkolli diversi mumenti fejn eh, ninnutaw il-izbalji li Friġġieri tkellem fuqhom fit-tmeninijiet, per eżempju, meta kiteb dal-poeziji, sfortunatament għadhom preżenti aktar minn 40 sena wara, em, ta' nies illi, illi xi drabi jinġarru, jinġarru minn minn xi wħud minn ftit illi għandhom interessi ulterjuri, interessi partiġġjani, interessi biex huma jkunu fil-poter u jinqdew biss bil-massa sempliċiment f'dakinhar tal-elezzjoni għax għandhom bżonn il-vot tagħha. Jiġifieri eħe, biex nabbina ġifiri dal-ktieb Fake Over, ta' Fake Over l-oriġinali jekk jismu, Fake ta' vera traduzzjoni, mal-poeziji ta' Friġġieri, le Friġġieri u koll jiprofa jiftaħ l-għajnejn, jaħsel l-Malta, nitkelmu fuq il-katarsi fil-poezija, jaħsel l-Malta, jishtiqa tereq l-Malta, literalment għandu poezija jisima l-Malta fejn jishtiqa tereq biex titla nadifa. Tgħid poeżija oħra, saħansitra jixtieq li imutu n-nies illi ħajibqgħu b'mentalità ehm, mentalità antikwata, partiġġjana li qed jagħmlu ħafna ħsara mhux biss lilhom imma anka lil pajjiż mod ġeneriku. Ġifieri eħe, kif kif nista' nwixbek aħjar? L-istudenti nippruvaw ehm, mhux jien ta' nagħallimhom nitalmu flimkien ngħidu hekk, jiena u l-istudenti nippruvaw nitalmu flimkien kif narfu ehm, nevalwaw l-informazzjoni billi nisimgħu żewġ naħat, mhux qampina waħda. Tajjeb, billi narfu eh, minn huma dawk li qed jippruvaw jingannawna fil-ktieb jissejħu il-pup, il-pup u Pinokki jissejħu. Le il-pup u Pinokki daw li kontinwament jippruvaw jingannawna billi jtuna biċċa żgħira mill-verità, billi ma jsemmux kollox, eh, għax għandhom għandhom motivazzjonijiet tagħhom. Tajjeb, u l-aġenda tagħhom ma tkunx li l-pajjiż ikun l-ewwel imma li jpoġġu l-partit jew saħansitra lilhom infushom l-ewwel. Tifhem? Eh, jien nammetti ġifieri anka jien kemm il-darba blajt il-lixka kont mazzun u hemm minn ċaħat li ħsibtu qiegħed hemm jitkellem għal ġid tal-pajjiż imma mbagħad eventwalment l-istorja turik li ma kienx hekk. Hmm.
Il semmejt l-Oliver Friġġieri għandek ktieb għat-tfal eh, li huwa ċarament ispirat minnu jekk mhux dwaru ħa, em, l-ikbar għalliem. Tista' tgħidilna ftit ukoll għaliex ktibt dan il-ktieb u, u, u x'kien il- il-kontribut li provajt tagħti fil-konfront ta' Oliver? Iva, ehm, l-ewwel qed eħem ma jissemmix ċaru tont li huwa Oliver Fitzgerald il-protagonista, huwa dan l-għalliem anzjan li jiġbor grupp ta' tfal flimkien u dal-grupp ta' tfal li joqgħod jipprova jgħallimhom naqa' somhom u naqa' iżu skola ta' nuna speċi ta' ġifieri mhux strettament Oliver għax qatt ma kellu skola ta' nuna, imma ehm, jgħallimhom il-poeżija, jgħallimhom il-kitba, eċetera, eċetera, imbagħad jiġi dal-insett F'nofshom, dan l-insett xkejken illi jsalvah Oliver u din ispirata minn storja li qalli hu fuqu stess li kien salva dan id-dudu u meta joħorġu fil-bitħa fil-ktejjeb tiegħi dan l-insett jixgħel. Dan l-insett jixgħel u jtir. Kien kien musbih il-lejl. Tajjeb, u prattikament kien il-mod kif qalilhom grazzi lil dawn it-tfal tal-li salvaw minn dan l-insett. Ġifri hemm l-imħabba lejn in-natura, lejn kreaturi iżgħar minna, vulnerabbli, tajjeb, u fl-istess ħin qed toħroġ anka l-imħabba t'Oliver Friggieri lejn it-tfal, lejn l-istudenti tiegħu, lejn in-natura li toħroġ fil-poeżija. U l-akbar għalliem fiha dawn it-tlet tifsiriet. Tajjeb, tista' taħseb li qed nitkellem fuq Oliver, tista' taħseb li nitkellem fuq Alla li Oliver tant jitkellem fuq fil-poeżiji tiegħu li huwa l-ħallieq, imma fl-istess ħin jiena ritta li l-akbar għalliem ikun dak l-insett li jixgħal. Ok, dak l-insett xkejken li jixgħal, ġifieri ħafna drabi nsibha fil-letteraturi di l-ewwel semmina l-Tolkien. L-elli tipprova l-iżgħar wieħed tagħmlu l-iktar wieħed importanti eventwalment fl-aħħar. l-iżgħar karattru. Mm. Ehm, eħe, ġifiri huwa dwar Oliver u mhuwiex dwar Oliver il-ktieb, imma ispirat Iva, ispirat u dedikat ukoll lilu. Għax għalik Oliver kien kien ispirazzjoni wkoll, eh? Iva, ċertament, ċertament. Oliver kien ispirazzjoni, kien kien għallim tiegħi, ehm, jew nista' kien l-akbar għallim tiegħi, eh, u mhux biss tal-Malti u letteratura ma naħseb ukoll tal-ħajja Tajjeb u għadni nitgħallem għax ħallielna biżivilji ta' materjal x'naqraw u sal-lum għadni nitgħallem. U nieħu pjaċir ngħallem kif għidtlek il-poeżiji tiegħu lill-istudenti wkoll. U apparti Oliver, inti li studjajt il-kanonu, min huma l-iktar awturi li li jogħġbuk, jinteressawk, li, li jispirawk?
E fuq Malta qed nitkellmu jew. Li trid, e, it-tnej, ovvjament inti studjajt il-Malti, allora interessat inkun naf aktar minn hekk, però anke internazzjonali. Għax internazzjonali jkun hemm daw li jqilbu lej fantażija le jien naf, pereżempju ix-xiguro qrajt The Buried Giant u ġobni ħafna tiegħu semmejt semmejt il-Tolkien, insomma ma dawk il-barranin. Eħe, Maltin, Maltin semmejt il-Trevor Zara li nsellim l minn hawnhekk li jaffaxxinani il-mod kif jikteb il-Malti tiegħu. Jiena fan kbir tal-Malti ta' Trevor Zara li sfortunatament Karl mhux skużani ma rridx ngħid sfortunatament. li mhux kulħadd iħobb dak it-tip ta' Malti, jien ngħidu hekk meta jikteb. Aw min jgħidlek ħanuża l-Malti li jintuża fi triq, issa jien personalment nemmen ħafna fil-lingwa letterarja. Tajjeb, ġifieri Malti ħarir iktar elevat. Tajjeb mhux il-Malti kollokjali, jiena dik skola ta' ħsieb ġifieri ħobni u obodni hekk naħseb li tuża Malti iktar mirqum u Trevor Zari għallimna ħafna f'dik il-ħaġa, apparti li għallimni wkoll fejn jidħol ir-realiżmu maġiku, l-kreattività non-stop ma tiqaf qatt tiegħu. Imma imma eħe, mbagħad il-kittieba li kulħadd isemmi ok, kontemporani, eh, li nitgħallem minnhom ukoll, pereżempju jiena joġobni ħafna Alex Vella Ġera. Nkun qed nistenna Nkun qed nistenna, nkun qed nistenna romanzi tiegħu ngħidlek il-vera li issa ilhom daqsxejn ma jiġu. Ilu ma jħorġu.
Jalla, jalla jtina xi ħaġa. Eħe, kieku nkelli nsemmi dak l-iktar kontemporanju eħe naħseb naħseb Elix. Fuq xed taħdem bħalissa?
Bħalissa qed naħdem għax l-ewwel semmejt xi ħaġa li apprezzajt għax ma konx konxu minna xi drabi ħadd ieħor jurik. Illi jiena nħobb naqbeż minn ġeneru għal ieħor, qed naħdem fuq xi ħaġa totalment differenti Naħdem fuq rumanz għall-kbar li għandu xeħta spiritwali, qisu naqgħa teoloġika spiritwali, ejja ngħidu hekk. Imma somehow b'xi mod hija xorta fid-dinja tal-realiżmu maġiku. Hemm il-fantażija mħallta mat-teoloġija. Żewġ ingredjenti li s-soltu ma tantx jitħalltu naħseb.
Fi dar romanz li qed tikkonkludih.
Hija tant pubblikatur u ovvjament fadallu għax jien tlabt li jkun hemm editur u nixtieq li l-editur itini xeba tajba ħalli l-prodott ikun aħjar. Mela nħarsu bil-qoddim lej dan il-xol. Eh, nittama, nimmaġina fi xol li ġejjin. Nawguralek. Grazzi ħafna David, ħad gost ħafna eh, b'din id-diskussjoni ehm, fej eh, tħalna anka f'temi importanti simi tal-lingwa, il-letteratura u l-demokrazija. Nirringrazzjak ħafna tal-ħin li qattajt magħna.
Grazzi u proset tal-ħidma tiegħek, Karl. Grazzi, grazzi.
Grazzi wkoll lil Claire Azzopardi li tgħinni ħafna kull ġimgħa bir-riċerka tal-programm eh, u grazzi lis semija tagħna li ħallulna il-mistoqsijiet, il-kummenti eh, fuq it-Twitter, il-Facebook u l-YouTube ta' Pen Malta ħalli nkunu